Ӕртыккаг сӕр Уӕдӕ мӕ сыгъдӕг ӕфсымӕртӕ, уӕ ларвмӕ хуындтытӕ, уӕ зӕрдӕ саразут Хуыцауы минӕвармӕ, ӕргомӕй кӕуыл хӕцӕм, нӕ уыцы уырнындзинады алчер Йесомӕ. Моисей Хуыцауы ӕппӕт хӕдзары куыд иузӕрдион уыд, афтӕ Йесо дӕр иузӕрдион у, алчерӕй йӕ чи сӕвӕрдта, ууыл. Фӕлӕ хӕдзарсаразӕг хӕдзарӕй куыд кадджындӕр у, афтӕ Йесо дӕр Моисейӕ стырдӕр намысы аккаг у. Уымӕн ӕмӕ алы хӕдзарӕн дӕр ис аразӕг, фӕлӕ ӕппӕт дӕр Хуыцау сарӕзта. Моисей иузӕрдион уыди Хуыцауы ӕппӕт хӕдзары, фӕлӕ лӕггадгӕнӕгау, цӕмӕй ӕвдисӕн уа, фидӕны цы загъд уыдзӕн, уымӕн. Чырысти та фыртау ӕнувыд у. Ӕвӕрд ӕрцыд Хуыцауы ӕппӕт хӕдзары сӕргъы. Уыцы хӕдзар та мах стӕм. Ныфсджын куы уӕм ӕмӕ цы зӕрдӕдарӕнӕй ӕппӕлӕм, ууыл ӕнувыд куы разынӕм, уӕд. Сыгъдӕг Уд афтӕ зӕгъы: Абон Хуыцауы хъӕлӕс куы фехъусат, уӕд уӕ зӕрдӕтӕ ма ныттур кӕнут, Уӕ фыдӕлтӕ ӕдзӕрӕг бӕстӕйы йӕ ныхмӕ куы сыстадысты ӕмӕ йӕ куы фӕлвӕрдтой, уыйау. Фӕлвӕрдтой мӕ уым, къахтой мӕ, ӕмӕ дыууиссӕдз азы дӕргъы уыдтой мӕ хъуыддӕгтӕ. Уымӕ гӕсгӕ ӕз смӕсты дӕн уыцы фӕлтӕрмӕ ӕмӕ загътон: сӕ зӕрдӕтӕ ӕдзух адзӕгъӕл вӕййынц, нӕ базыдтой мӕ фӕндӕгтӕ. Ӕмӕ ӕз мӕстӕлгъӕдӕй расомы кодтон, уыдон мӕ фӕлладуадзӕнмӕ никуы бацӕудзысты. Уӕдӕ кӕсут уӕхимӕ, ӕфсымӕртӕ, ахӕм ӕвзӕр ӕмӕ хивӕнд зӕрдӕ уӕ макӕмӕн разынӕт ӕмӕ цардӕгас Хуыцауы ныууадза. Фӕлӕ ма цалынмӕ абон дзурӕн ис, Уӕдмӕ ӕрвылбон ныфс дӕттут кӕрӕдзийӕн, цӕмӕй тӕригъӕд макӕй асайа сымахӕй ӕмӕ йӕ зӕрдӕ макӕмӕн ныттур уа. Уымӕн ӕмӕ мах Чырыстиимӕ ӕмхайджынтӕ стӕм, райдианы нӕм цы уырнындзинад уыди, ууыл кӕронмӕ фидарӕй куы хӕцӕм, уӕд. Сыгъдӕг Фыст дӕр афтӕ зӕгъы: Абон Хуыцауы хъӕлӕс куы фехъусат, уӕд уӕ зӕрдӕтӕ ма ныттур кӕнут, уӕ фыдӕлтӕ йӕ ныхмӕ куы сыстадысты, уыйау. Уымӕн ӕмӕ Моисей мысырӕй кӕй ракодта, уыдон Хуыцауы хъӕлӕс куы фехъуыстой, уӕд йӕ ныхмӕ сыстадысты ӕрмӕст се ппӕт нӕ. Дыууиссӕдз азы дӕргъы Хуыцауы маст кӕмӕ фыхти, тӕригъӕд чи бафтыд ӕмӕ се стджытӕ ӕдзӕрӕг бӕстӕйы кӕмӕн баззадысты, уыдонмӕ йын нӕ фыхти ӕви? Ӕгоммӕгӕстӕй дарддӕр кӕмӕн расомы кодта Хуыцау, мӕ фӕлладуадзӕнмӕ никуы бацӕудзысты, зӕгъгӕ, уӕдӕ мах уынӕм, хивӕнд кӕй уыдысты, уый тыххӕй сын нӕ бантыст бацӕуын.